تہاڈا ہوسٹ غضنفر عباس حاضر ہے تے میڈے نال موجود ہن شکیل بلوچ۔ شکیل خاں کیا حال ہے؟
بالکل ٹھیک اللہ دا احسان ہے شکر ہے مارکا تہاڈا کیا حال ہے خیریت ہے طبیعت ہے ٹھیک ہے۔ ہا دوستیں کوں وی ارداس اے ہے کہ سارے نال جڑ آون تے ساکوں کوئی کوسچن ہووے سوال ہووے سارے اتے سوال وی کر سکدے ہو تساں کمنٹ وی کر سکدے ہو اساں تہاڈے کمنٹ جیڑا ہے اپنی بیٹھک دے وچ شامل وی کریسوں۔ شکیل خاں اج دا جیڑا ٹاپک ہے وڈا ٹاپک ہے ظاہر ہے راجدھانی دے وچ اسلام آباد دے وچ جڑا ہے توک پتہ ہے دھرنا ختم تھے کل نہ کل اتھوں رات کو تے اون دے اثرات جڑا ہے آفٹر شاک دھرنے دے ہیں او حالی جاری او ساری ہیں اے پی ٹی آئی دا دھرنا جڑے جڑی رات اتھاں پہنچے اسلام آباد دے باہر اساں گفتگو کیتی تے ول ایندا جیڑھا اختتام ہے اسلام آباد دے وچ تساں وی اوکوں ابزرو کیتا ہوسی ݙٹھا ہوسی تہاݙے خیال وچ اے فائنل کال فائنل کال ہئی یا مس کال تھی گی نہیں غضنفر صاحب اساں تاں پہلے ہی ایک گال کریندے بیٹھے ہاسے کہ انہاں دے نال جیڑھے پرابلمز آندے پئن مسائل پیش آندے پئن انہاں کوں آ سڳدن اساں اے ساریاں گالھیں پہلے اپݨے پروگرام اچ شروع کنے کر چکے ہاسے۔ اساں آکھیا ہاسے کہ اے جیڑھلے دھرنے دا اختتام تھیسی تے اے جماعت جیڑھی ہے آپس اچ اختلافات دا شکار تھی کھڑی ہوسی تے او اختلافات کھل کے ساڈے سامنے آ گئن۔ اونکوں اوہ اختلافات کوں اے کہیں نہ کہیں طریقے نال کور کرݨ دی کوشش کریندے پئن اور کور کرݨ دا انہاں نے طریقہ جیڑھا ہے نا او اے اپݨا ہے کہ جے

تے ایں ساری صورتحال دے وچ حکومت ایں وقت جیڑھی ہے او ڈیفینسو پوزیشن دے اتے حالی تک کائے نی آئی کہ ڈیڈ باڈیز دے ناں حالی ناں سامنے آئن کہ کون لوگ ہن کجھ لوگاں دے ناں سامنے آندے پئن انہیں دے ایہہ وی سامنے آندے پئن

انہاں دا وݙا بھرا وی اور انہاں دا پتہ چلے کہ یہ پتہ لگے کہ اتھاں کوئی اسلام آباد شغل میلہ ہے تے میں ذرا شغل میلہ دیکھ آواں جی جی جی جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جڑے شغل میلہ دیکھنا ہے شغل میلہ کیوں دیکھنا ہے غزن پر صاحب اے بھی ایک سوچن والی گال ہے جڑا او 124 دین ہے 140 دین ہے انہاں نے دھرنا ڈتا ہا۔ لوکاں دے دل و دماغ اچ اوہو دھرنا کھڑے تھیا، اوہو میوزک کھڑے، اوہے گیت کھڑے ہن، اوہے خواتین دی شرکت کھڑی ہے، اوہے کھانے ہن، اوہے شغل میلے ہن، اوہے کہکے ہن، اوہے ہنسیاں ہن، ٹھیک ہے نا، او نقش ہن لوکاں دے دلیں دے وچ۔ اور او سارا کجھ ایویں پئے تھیندا ہا کہ او جیڑھے ویلے کنٹینر آ کے کھڑا ہا عمران خان دا، عمران خان نام ہی ہوندا ہا کنٹینر آ ویندا ہا، کنٹینر کھڑا رہ ویندا عمران خان شام کوں اپنا تقریر تقرور کر کے گھر لگا ویندا رہندا ول سویرے جیڑھا انہاں لوگاں کوں کٹھا کرن میڈیا دا کم ہوندا میڈیا دی لائیو ٹرانس میراتھن ٹرانسمیشن چلدی ہئی اور او سارا سارا میڈیا جیڑھا ہے نا انہاں کوں فل پروٹوکول ڈیندا ہا کہ سائیں آؤ لوگاں کوں ڈسیندا ہا کہ اتھا بڑی چس ہے اتھا بڑی رونق ہے اتھا کھانے تیار تھیندے پئن اتھاں مٹھائیاں تیار دے اتھاں رقص تھیندا پئے اتھاں گانے لگے پئن اتھاں نعتاں پڑھیاں وین ایہ پڑھیاں وینیاں پئن ملی نغمے پڑھے ویندے بڑا کمبینیشن ہوندا ہا ملی نغمے دے تے عمران خان دے نغمے دا نا اور اتھا رقص ہوندے ہن چنگا اچھا ایک مطلب ہے کہ خوشگوار ماحول ہوندا ہا جڑا اٹریکٹ کریندا یوتھ کو نوجوانیں کو او وی بلا اتھا ون کے پہنچ ویندے ہن ہن لوکاں دے ذہن دے وچ اوہے کھڑا تھیا کہ اساں ویسوں تے اساں ویسوں تے بھلا ایہو یہ گیت ہوسن یہ نعرے ہوسن یہ یہ ہوسی سارے چیزاں ہوسن لیکن جنہیں لوکاں نے یہ سارا کچھ پلان کیتا ہا انہاں دے پلان دے وچ غضنفر ایہا کہنڑا ہئی۔ لوکیں دی جان و مال دے خون دی حفاظت دا ایہا کہنڑا ہئی۔ او محترمہ بشریٰ بی بی جیہڑی آپ اگوں تے نئیں موو کیتا لوکیں کوں آہدی رہ گئی کہ میں آخری دم تک کھڑی ہوساں میں تساں سارے لگے ویسو تاں وی میں کھڑی ہوساں اور سارے کنوں پہلے او بھج گئی۔ جیا ٹھیک ہوں دے بعد اون دا ڈرامہ ڈرامہ آکھوں جو آکھوں میرا خیال ہے کہ وہ بالکل اخلاقی طور دے اوتے وی اون دے معافی منگنی چاہی دی ہے یا لوگوں دے دکھ وچ غم وچ تکلیف وچ شامل تھی ہونا چاہی دا انہاں نے اے ڈرامہ بازی شروع کر دیتی ہے او گم تھی گئی ہے او یہ کر گدا گئے او او کر گدا گئے سو غزنفر صاحب او سارے دے سارے جڑی پی ٹی آئی دی قیادت ہے اون دے وچ اج جڑے او علی محمد اے کیا ناں اے سی انہیں دا پرانا ہک منسٹر وی رہ گیا ہا انہیں بڑا واضح کر گیا کہ ہوں کہ اساں وچ کوئی وی کوں اسلام آباد ونجن دے ہی دے وچ ای جگہ تے ونجن دے حق وچ کہہ نہ ہا اور سیاسی کمیٹی سیاسی کمیٹی انہوں نے آکھیا کہ سیاسی کمیٹی جڑی ہے نہ چاہندی ہے نہ چاہندی ہے گنڈا اور نہ ونجن چاہندا ہا ہر بندہ اوکوں دھکا ݙیندا کھڑا ہک ہک خاتون ہئی جیڑھی جئیں نے سارا کجھ اپݨا ایہو کر گھدا یرغمال کر گھدا سارے کوں ساری انہیں دی ایفرٹ کوں انہیں دی محنت کوں ساریاں کوں انہاں نے غضنفر صاحب میݙا خیال اے ہے کہ جیڑھی اوں ویلے تک دی سچویشن نظر آندی پئی ہئی انہیں دی حکومت دے نال نیگوسیشنز چلدی پئی ہئی حکومت انہیں دے نال ایں ڳالھ تے ایگری کر ڳئی ہئی کہ تساں اپݨا شو کر گھنو تساں اپݨا پروٹیسٹ کر گھنو اساں اوندے وچ مداخلت نہ کریسوں، ٹھیک ہے، اوندے واسطے گنجانی دا ناں وی ݙتا ڳیا، جگہ وی سجیسٹ کیتی ڳئی، جیندے اتے او پی ٹی آئی دے لوک آہدن کہ عمران خان نے وی اتفاق کیتا، ٹھیک ہے، اگر غضنفر صاحب گنجانی اچ اے کر گھدا ویندے ہاں، اتھاں جیڑھے ݙاہ ٻٹھ، ݙاہ، چھی، ویہہ، پندرھاں جتنے ہزار وی بندہ ایندے نال ہا پیا علی امین گنڈا پور نال پنج ہئی، چار ہئی، چھی ہئی، اٹھ ہئی، ݙاہ ہئی، جتنا وی ہا،

آئے ہن ٹھیک ہے نا او وی انجوائے کر رکھے نے پی ٹی آئی وی ہک وڈی موثر پولیٹیکل اپنی طاقت شو کر دے وے کہ اساں اے طاقت دا مظاہرہ کیتے تھے اور اے دیکھو سی لوگ سارے نال باقی جیڑا طریقہ انہاں نے اپنائے ونج کے زبردستی انسٹیگیٹ کر کے لوگ اگو تے مروا کے لوگ گولیاں کھوا کے لوگ زخمی کرا کے ول انہاں نے اب آپ بھج گئے ٹھیک ہے نا ول ہوں مقام دے اتے ونج کے آپ نی پہنچے ایندا مطلب اے ہے کہ غضنفر صاحب انہیں دا مقصد جیڑا ہا او لوگیں دے کچھ لاشاں گھننا ہا ٹھیک ہے ہن پی ٹی آئی سارا ہوں معاملے دے پچھو صاحب کچھ کور کرن دی فکریں چے کہ سہی اے مار ڈتا گئے غضنفر صاحب

اے فائدہ ڈیونڑ دی بجائے انہیں کو اے نقصان ڈیندی پئی اے اور مزید نقصان ڈیسی، آونڑ آلے ڈینھاں دے وچ پی ٹی آئی مزید مسائل دا شکار تھیسی، مزید مشکلات دا شکار تھیسی اور جیڑھے آدھے ہن نا عمران خان کوں گھن کے ویسوں او ہنڑ عمران خان کوں کیڈو گھن کے ویسن، گالھ اے ہے کہ ہنڑ کوئی پولیٹیکل پارٹی کنیں وی اے نی ونج کے کھڑ سگدے کہ یار ساکوں کوئی ایہا کرو مہربانی کرو ساڈے نال تھیوو، ساڈے مسائل دے وچ اضافہ تھیا پئے ایں دے وچ کمی واسطے اساڈی مدد کرو۔

لیکن اوں ویلے وی آخری دم تک جیہڑا ہے اے سارے معاملات دے وچ ہر حلف دے اتے عجیب غیر سیاسی فیصلے کریندے رہ گئن اور اے سمجھدن کہ اے صرف حق ہن، اے صرف سچ ہن، اے صرف سب کجھ ہن، باقی دنیا ساری کوڑ اے، فراڈ اے، چور اے، سارا کجھ ہن۔ اے ہک سو نوے ملین ڈالر دے اتے وی انہاں دے کیس چلدے پئے ہوون تاں اے حاجی صاحب ہن، ٹھیک ہے نا جی۔ انہاں دے اتے اگر الزامات ہوون تاں او الزامات جھوٹے الزامات ہن۔

اور یقینی طور تے اتے غضنفر صاحب اے مشکل ٹائم اے ایندن ایں قسم دے تمام جتنے ہتھکنڈے اختیار کیتے ونجن اوندا نقصان عام آدمی کوں تھیندے اوندے وچ ریاست مزید سخت جبر آلے قوانین کوں انٹروڈیوس کریندی اے اوندے نال عام آدمی دی شخصی آزادیاں متاثر تھیندین اوندیاں شہری آزادیاں متاثر تھیندین اوندے موومنٹ دا ڈسٹربنس تھیندی اے ٹھیک اے اے تاں اے آکھدے اسی ساڈا تاں مشن پورا کر ڈتے انہاں نے تیں

اے بھلا ہک ٹائم آندے کہ جیڑھے ویلے اٹھارویں ترمیم وہی نا تے اے اٹھارویں ترمیم دے ثمرات ہن کہ گنڈا پور ایں طریقے دے نال آیا ہے ادر وائز گنڈا پور ایویں نہ آ سکدا اے اٹھارویں ترمیم دا کمال ہے ٹھیک ہے نا سی جی ہاں جی ہاں مفادات کو چیندے وے جن چیزیں کنے بینیفٹ چیندے وے تسا اوندا شکر گزار تھیو تسا کوئی دسو کہ اندا متبادل کیا ہے بیا وہ آدھے کہ جتنے بھی گرفتار لوگ انہوں کو چھوڑ دیتا ہوئے چھوڑ ڈیوݨ دا وی غضنفر صاحب ایویں تاں کوئی نی چھوڑ ڈیندا رہندا نا یار تساں چھڑواوݨ چاہندے وے تساں اسمبلی وچ ٻاہو تساں منت کرو سماجت کرو کوئی قانون وچ یا کراوو انہاں کوں آکھو کہ حکومت کوں آکھو کہ یار کوئی تھوڑی جی مہربانی کرو ساݙے نال معاملات جیڑھا ہے نا ٹھیک کرو اساں آپس وچ مل کے ایں ملک اسلام ملک دے لوکیں دی بہتری دی ڳالھ کرݨی تے

او جیڑھے جان بݨا جاݨدن او ونڄا وی جاݨدن۔ او جیڑھے بݨیندن تاں ولا او ونڄیندے وی ہن۔ ہݨ تساں اے ݙیکھو نا کہ ساری انھیں دی جیڑھی انھیں کوں غلط فہمیاں اوں اے او چدکیاں اساں آہدے ہیں کیا آہدے ہیں کہ انھیں حرکتیں دے وچ جیڑھے ہیں نا ہاں انھیں انھیں حرکتیں دے وچ انوالو ہن غضنفر صاحب جیڑھے اے اوں ویلے کریندے ہن جیڑھے ویلے فیض حمید ہوندا ہا۔ ٹھیک ہے زید حمید تے پھر ڈھکیا پے انہاں نے تہاڈی ساری لب جیڑی تساں تہاڈے جے حرکتاں ہونیاں ہن انہاں کو کور کریندا انہاں کو یو کریندا ہا او پوری لب ہی چینج تھی گئی ہے ہن سارا سارا فوج دا مکمل کنٹرول سنبھال گدے ہن انتظامی او دین اتے او اپنے بندے گھن سارے معاملات دے اتے حافظ اپنے بندے گھن ول ڈوجھی گال ہے کہ تساں کوئی انسانی والا گفتگو والی گال نہیں ویک رہندے نا تساں کوئی سیاسی گال نہیں ویک رہندے تساں کوئی نیگوسیشن والی گال نہیں ویک رہندے تساں آدھے وے اساں چڑھے آندے ہیں اور چڑھے آندے ہیں تساں یہ کرو جڑے تساں چڑھ کے آسو تے اگلے بھی انہاں اوہ جواب دیتا

پی ٹی آئی سیاسی ایو کرنڑ چاہسی ول ایہ ساریاں چیزاں تھیسن ہی وجہ کنے ریاست وی آپنڑے ہتھ کنڈے جیڑا ہے نا سخت کنے سخت کریندی آندی ہے جتنے انہاں نے ہتھ کنڈے یہ تھیندے آندن کیا آدن امکانہ ہیں پتہ کیڑے ہیں مطلب انہیں دے وچ کوئی لاجک کہے نہیں جنہیں دے انہیں دے پی ٹی آئی دے جنہیں ہتھ کنڈے ہیں دے وچ اگو جواب دے وچ انہیں کو موقع مل دے

چار پنج چھی اٹھ ڈاہ جیڑے ایڈینٹیفائی تھیسن آندے جیویں ہن سادھن لونڈ والا کیس ہے جیویں ہک اے ستی بندہ مویا پئے ہے ٹھیک ہے نا ایں طریقے دا او ہک بلوچستان والا جیڑا ہئی انہاں نا کیا کاکڑ جیڑا ہئی او او موئے سو کجھ لوگ سامنے آندے پئن جنھاں دیاں واقعات ہلاکتاں تھئن اور او گولی دی وجہ کنیں تھئن تو حکومت البتہ ایں گالھ کوں نئیں منیندی اوندے وچ تساں ایہ ڈیکھ گھنو کہ ایں شے کوں انویسٹیگیٹ وی صاف ہی نئیں کر سگدے کہ او کیوں موئن اگر کوئی او نکلے مطیع اللہ چاہن تے اوکوں چا گھدا گئے ٹھیک ہے نا ایندا کیا مقصد ہے مطیع اللہ جان کوں چاوݨ دا اوندے اتے ہک بھونا جیہاں تساں مقدمہ قائم کیتے وی ایندا مطلب ایہ ہے کہ دال اچ کالا ہے ورنہ تساں آکھ ݙیوا کہ ڄل سہی ایہ ہسپتال پئے نی تھئے ایہ معاملہ پئے تھیا ایہ وارڈ کھلئے پئے نی آ ٹھیک ہے نا اگر کئے نی تاں او جیڑھے جیڑھے ہسپتالیں دی ڳالھ کریندے کھڑن اندا میݙا خیال ایہ ہے کہ کمپنسیشن ہووݨی چاہیدی ہے انھیں لوگاں واسطے اور ایں قسم دے واقعات اگو روکݨ واسطے یا ایندے کرݨ واسطے ساریں کنے زیادہ حکومت کنے وی زیادہ پی ٹی آئی کوں سوچݨ دی ضرورت ہے لیکن سوچ سمجھ کنے آری نظر آندے پئن اے لوگ جیڑھے طریقے نال انہاں نے بندے مروائن انہاں دا اتھاں یو کائنی غضنفر صاحب ہن ہن وی اوندی بھین جیڑھی آدی بیٹھی ہے او بشرا بی بی دی میڈی بھین نی ہے اوں ہے او بھائی او جیڑھے بندے مر پین انہاں دی کوئی یا کرو تساں انہاں دی ترتیب بناؤ انہاں دی آئیڈینٹیفیکیشن کرو انہاں کوں یا کرو انہاں دی تجہیز و تکفین کیویں تھیونی ہے ایندے ہی دے اوتے تھیو تساں ہک بے کو ولا نویں عمران خان نے نویں او دے داران بنا دیتے نواں چیئرمین بݨا ݙتے، نواں سیکرٹری بݨا ݙتے۔ جی جی اے خبراں آندیاں پئن اے خبراں آندیاں پئن تے انہاں خبراں دی تردید وی تھیندی پئی اے تے اینجھے ویلے جیڑھے ویلے اساں ڳالھ کریندے بیٹھے ہیں شکیل خاں خیبر پختونخوا اسمبلی دا جیڑھا ہنگامی اجلاس سݙیا ڳیا ہئی اڄ رات کوں نو وڄے او ہنگامی اجلاس ہݨ شروع تھی ڳئے ہݨ اطلاع آئی اے ایں اجلاس توں پہلے پی ٹی آئی دی کور کمیٹی دا ہک اجلاس وی تھئے جیندے وچ جیڑھا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے اپݨا بریفنگ ݙتی اے اجلاس کوں صوبے دے وچ گورنر راج دے حوالے نال ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان خیل ݙسے جو صوبے دے وچ گورنر راج دا جیڑھا نفاذ اے او خارج از امکان اے اوندی وجہ اے ہے کہ آئین دے آرٹیکل ݙو سو ٻتری، ݙو سو تیتری، ݙو سو چونتری تے ݙو سو پینتری دے تحت صوبے اچ گورنر راج نافذ نئیں تھی سڳدا۔ اسمبلی دا اجلاس چونکہ جیں ویلے تک اسمبلی دا اجلاس تھیندا پیا ہووے اوں ویلے تک
نلا اچ نہیں لایا ونج سگدا اور ایں وقت فوری طور تے اسمبلی دا اجلاس وی توں ساڈے گورنر
راج نہ لگ سکے لیکن آخر الٹیمیٹلی

کی کہنا ایو کوئی چیزیں کہ بندے مرسن مزید عمران خان کو چھڑوا کے گھن کے ویسوں یہ کرے سوں وہ کرے سوں اے نہیں تھی سکتا ہے کیڑی دنیا دے وچ جڑے لوگ ہیں اے رہندے پے باقی اے ہے کہ دوسری پاسوں اگر ہاں عمران خان ایک صورت وچ رہائی ملے آ خان جی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ انہاں دے نال ہو گیا فوج انہاں دے نال ہو گیا

پی ٹی آئی کنے ایں وقت اگرچہ او بارگیننگ آلی پوزیشن کین لیکن اوندے باوجود پی ٹی آئی کوں چاہیدا ہے کہ او حکومت دے نال کہیں قسم دے مذاکرات دے رستے کوں کھولݨ دی کوشش کرے اور اوندے وچ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں ریکنسیلیشن دی طرف ونڄے۔

اکوں شہید کر ڈتا گیا ول وی انہاں نے ہک چھا گال کیتی انہاں نے آکھیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے ٹھیک ہے انہاں ہر کم جمہوریت دی طرف قدم چاون والا کیتے انہاں نے پارلیمنٹ دے وچ گئے او پارلیمنٹ کوں انہاں نے سٹرینتھن کیتے پارلیمنٹ دی

جی جی بالکل ناکامی جی
اچھا این وجہ کنے میں کوئی چھڑے نہ پیا عمران خان کو میں چھڑوا پیا پارٹی چھڑے پیا یا او دے چھڑے نہ پیا وہ پارٹی تو پہلے بھی کہنا ظاہر ہے وہ اپنی انہوں دی جماعت ہے سنی جی۔ اتحاد کونسل دے وچ ہن جی جی جی سربراہ ہن تے وہ آزاد منتخب تھے ہن تے
ان دے بعد انہوں نے جڑا ہے نا دوبارہ وہ شمولیت اختیار کی دیکھو ہوں کیا تھیں دے تے باقی جڑی باقی اے دسو بہت سارے قافلے اتنا پہنچ گئے جڑے ڈیجی خان دے قافلے ہن درتاج گل دے اون بپی دے باقی جڑے ہن او نہیں پہنچ سگے اور بعد دے وچ بھی انہوں دی کوئی خیر خبر کہہ نہیں کوئی بیان کہہ نہیں ظاہر ہے ڈیرہ غازی خان دا ایک نوجوان اتھا بیچارہ ان دی جان چلی گئی ہے وہ سارا کہ اتنے ایک سوشل میڈیا تے ایک چھوٹی جی پوسٹ کر کے درتاج بی بی نے کوٹ ادو دا لکھ کھڑا ہے حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہ ہا کوٹ ادو نال تے ول تو کو یاد ہو سی جڑے ویلے اٹھارہ اکتوبر کو بی بی آئے ہن

ٹھیک ہے کہ تسا پی ٹی آئی جوائن کر گھنو او جیڑا جتنا زیادہ مندے کڈھ سکدے جیڑا کہیں کو زیادہ برا بھلا آکھ سکدے او عمران خان دے قریب تھیندا ویندا او آدا ایکو مندے کڈھ دے او آدا ایکو مندے کڈھ دے ولا جے تھپڑ مار ڈتے جے گلزہ مار ڈتے او جیڑا پروگرام دے وچ لڑ پے جیڑا او انہاں دا ہیرو بن گیا

اور او لوگ جیڑھے تھوڑی جی انہیں کوں عقل دی سمجھ دی گالھ کریندے ہن انہیں کوں پہلے عمران خان پاسے تے کر کے بلا ڈیندا ہا ایں دفعہ محترمہ بشرا بی بی نے کر کے بلا ڈتے ٹھیک ہے اور افسوس ناک گالھ ہے کہ یہ کیا کہ بھاویں تساں سارے لگے ویسو میں عمران خان کن کے ویساں او او آپ بھج گئی او سارے کنے بھج گئی ٹھیک ہے انہیں کو ہن جتھا جڑوے تک ایک غیر سیاسی خاتون ہے ٹھیک ہے نا این دا چیزاں مطلب سیاسی عمل دے وچ یا ای قسم دے عمل دے وچ شریک نہ تھیندی ہے تے اے اپنے آپ کو بہت سارا اپنا پول بچائی ورتی ہے ٹھیک ہے نا تو سا کئی شاید خاطر کہ او ایک سمجھدار آدمی آکھیا کہ تو

اجلاس وی جاری اے اتھاں خیبر پختونخوا اسمبلی دا اتھاں اجلاس دے وچ دھواں دار تقریراں تھیندیاں پئن کہ ڈی چوک تے اے تھی گئے ڈی چوک تے او تھی گئے اے ساریاں گالھیاں نے اے ایندے اتے مزید وی گالھ کریسوں ظاہر اے اگو تے وی تے باقی جیڑا اے اج دا جیڑا ڈوجا ٹاپک اے او ہے ظاہر اج دی ایک بڑی ایک میں تو افسوسناک وی آکھساں تے

اڄ انہاں نے جیڑھی ہے ایویں آکھو ہک رنجش دا اظہار کیتے ہک ڈکھ دا اظہار کیتے او میں تہاکوں او پوسٹ جیڑھی رفت عباس نے لئی ہے رفت سائیں لکھ دن بلکہ وہ پوسٹ کو میں آکھیں تھا میں وہ پوسٹ کو اسا اتھا دکھا بھی سکتے ہیں تے پڑھ کے بھی میں سنوا دینا دوستیں کو رفعت عباس سئیں لکھدن میکوں افسوس ہے کہ سرائیکی ایریا سٹڈی سنٹر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دی ڈائریکٹر ڈاکٹر نسیم اختر دے اپݨی دھی مدیحہ عباس جیڑھی سنٹر وچ ایم فل سرائیکی دی طالبہ ہے نال توہین آمیز سالوک تے اوندے تعلیمی کیریئر کوں نقصان پہنچاوݨ بارے احتجاج پیا کرینداں کل ایں بارے تفصیل نال اپݨا موقف پیش کریساں۔ چانسلر، وائس چانسلر بہاء الدین زکریا یونیورسٹی تے ہائر ایجوکیشن کمیشن تئیں اپنڑی ارداس پچیسن، رفعت عباس ملتان۔ ظاہر ہے تساں ملتان دے وچ تہاکوں ہوسی اے اے جیڑھا ایندا پچھوکڑ کیا ہے اے جیڑھی رفعت عباس صاحب نے جیڑھا رنج دا اظہار کیتے انہاں دے ایں انہاں انہاں دے غزل جیہا غضنفر صاحب اج ہک خبر ٹھیک ہے اج ہک خبر چھپی ہے ہک اردو اخبار تے ہک دو ایسی شاید چھپی ہوے ٹھیک ہے نا جیندے وچ اے خبر ہے او سنگل کالم خبر ہے ٹھیک ہے نا

اتھوں چیک پوسٹ توں چوکی کوں ہک درخواست موصول تھئی اے انہیں آکھیا سی میکوں جیڑھا اے ایں نے دھمکیاں ڈتین اور ڈاکٹر نسیم اختر نے ٹھیک اے نا تے میڈی نال بڑی زیادتی تھئی اے اور ایندے اتے قانونی کاروائی کیتی ویندے پولیس نے اوندے اتے قانونی کاروائی نہ کیتی تے انہاں نے آکھیا جے تیلے تک ساکوں ایندے نال کوئی جو مسجد دا توں کوئی لکھا ہویا کوئی جو ناں اسی اساں ہوئے جواب اج اے ڈاکٹر صاحبہ نے اے یا لائے اج ولا ہک یو اللہ تعالی بھلا کرے ہک پریس ریلیز جاری تھئی ہے ٹھیک ہے نا جیندے مطابق

اچھا اے اے امے دا جواب این دے اتے بلا رفت صاحب نے جیڑی گال کی تھی ہے نا رفت صاحب دا آتا ہے کہ ان کی بیٹی کے انہیں آکھے کہ میرے جیڑے میری بیٹی ہے ان دا سورہ بہت کی گیا تے او اولا فیس نئیں جمع کرا سگی جیندی وجہ کنیں فیس لیٹ تھی گئی اے جیندے اتے ڈاکٹر نسیم اختر نے فون کر کے آکھیا فیس جمع کرا ٹھیک اے ٹھیک اے انہاں نے آکھیا احمد اتھا فیس جمع کراون گئے تے کرا کے انہاں نے آکھیا سی رسید جڑی اے او رسید چا کے اوکو میڈم کو ڈیون لگا ٹھیک اے نا میڈم نے او رسید انہاں دے منہ تے چا کے ماری اور آکھیا سی کہ رسید جا ونج تے اتھاں ونج کے جمع کرا کلرک کو جمع کرا تے اوں نے آکھیا کہ میں کلرک کو جمع کرا ڈیواں ہاں رسید لیکن چونکہ فون تساں کیتا ہا میکوں لہذا میں تہاڈے ایں گال دے تے رفعت صاحبہ دن کے ڈوہیں دے درمیان او جڑے اتنا مس بیہیو کریندے پیاں ڈاکٹر صاحبہ تے یا یا کریندے پیاں انہاں دے دماغ نے وی آکھیا کہ بھئی اے تساں زیادتی کریندے پئے بھئی ایں قسم دی کوئی گالھ بات تھئی اے جیڑھی اے اختلاف دی وجہ اے لیکن اے ہے اج دا واقعہ اے تیرہ ݙینھ پہلے دا واقعہ اے اے ہفتہ پہلے دا اے ݙاہ ݙینھ پہلے دا واقعہ اے اے اج اوں دا رد عمل اوں ویلے سامݨے آئے جیڑھے ویلے اے ہک پہلی درخواست رفعت صاحب دے دماد دی طرف

قلندر صاحب اصل اچ جیڑھا ساڈا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دا جیڑھا اردو ڈیپارٹمنٹ ہے یا سرائیکی ڈیپارٹمنٹ ہے اتھاں کافی پالیٹکس ہے ٹھیک ہے اساتذہ دے درمیان بہت زیادہ ٹھیک ہے بھرتیاں دے حوالے نال بہت زیادہ ٹھیک ہے نا تے ہک بے دے خلاف شدید نوعیت دے اختلافات چلدے ہیں

ٹھیک ہے نا اگر اسا جتنے وی سرائیکی دے نال وابستہ لوگ ہیں جتنے وی ون ٹو آل جڑے جڑے اپنا کرائٹیریا دے تو بھی پورے اتر دیں کیا محبوب تابش کنے زیادہ کوئی کمپیٹنٹ آدمی ہے بالکل کہ اکو اکو اکو بھی یونیورسٹی دے وچ خواہش دے باوجود کوشش دے باوجود جی۔
نہیں آون بالکل ٹھیک ہے نا سو اے بڑے تکلیف دے گال ہے کہ اتھا یونیورسٹی دے وچ ہمیشہ اے صرف صرف انہیں دو ڈپارٹمنٹ دی گال نہیں کرنا پیا بہت ان ذکر یونیورسٹی دے ہر ڈپارٹمنٹ دے وچ یہ پڑھ ہے ٹھیک ہے لابیائن فیوریٹزم ہے
وہ کوئی ہی کہ ایندہ دا بھی لائے عمل ہوندے اگلے دا سال دی بھی پلیننگ ہوندی ہے اگلے بیس سال دی بھی پلیننگ ہوندی ہے بلا میں لگا ویسا تو میں کو میں کیکو دے کے ویسا نہیں

اے ہک ایسی ایسی چیز ہے کہ ایندے وچ ہک الزام سامنے آندا پیا ہے او الزام اللہ صاحب دی بیٹی دی طرفوں آندا پیا ہے کہ میکوں میکوں ڈسٹرب کیتا ہے میکوں ڈگری میں انہیں انہیں کہ بھج ونجے ٹھیک ہے نا چھوڑ ونجے کمپلیٹ نہ کر ونجے ٹھیک

وہ اشتہار تہاڈا بی پی ایس دا ہے میں ٹی ٹی ایس دے تے کیوں آواں نا ٹھیک سو غزنفر صاحب اصل اچ تا اے ساری اختیارات دی جنگ ہے اقتدار دی جنگ ہے ٹھیک ہے نا میں بھی اگر اتھاں کوئی ایو کرن چاہساں تے باقی اتھاں ریسرچ کم کیا تھیندا پے اتھاں کیا یہ تھیندے پے اتھوں دے کیا منہ داخلے پورے آؤٹ کم کیا ہے آؤٹ کم کیا ہے

یہ ظہور دھریجہ صاحب ہیں انہاں دا ہک پوائنٹ آف ویو ہے مختلف لوگوں دا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے سارے کنے بڑا ٹھیک ہے نا تے
اون دے وچ بہت سارے چیزاں ہیں بہت سارے چیزاں ہیں بہت سارے چیزاں ہیں غزن پر کہ میں سمجھدا کہ ایک ایک اتھا مورتی لاتی ہے

یونیورسٹی دے لوگ آندے میں اوور آل ایک گال کرندا بیٹھا ہوں کہ اساں این حالت تے پہنچے کھڑے ہیں کہ ساکو مہاویر تے بدھا دی تفریق کہہ نہیں ٹھیک ہے نا تے اساں اساں کیا آگو اساں پیچھے کیا کتھا کنے کنے انہیں تنازعات ہے چیئے وہ ایک فوت تھی گئے شدہ مرحوم ٹھیک ہے نا اوندے اپنے ایشوز ہیں پرابلمز ہیں چیزاں
اندے نال لڑو اندے نال انٹرنل اتنی پولیٹکس ہے اتنی زیادہ پولیٹکس ہے اے صرف ایک ڈپارٹمنٹ دی گال ہی واسطے کرنے پے کہ این وقت اے ڈپارٹمنٹ دے رہے بہ گئے تو جی، جی۔ ڈپارٹمنٹ چلے جن سو ہر ڈپارٹمنٹ دے وچ ہر گھر گھر کی کہانی ہے ہر جی، ڈپارٹمنٹ وچ ایو کچھ جینا پے

کمپیٹنٹ آدھے۔
لیکن اودے کوئی لابی کائنی لہذا او اودے تے رستے بند ہن یونیورسٹی تے کہ او یونیورسٹی تے اس قسم دے کام کرن۔ شکیل خاں سارا بیٹھک دا ویلا مکدا پئے اے جیڑھا سارا ٹاپک اے ظاہر اے اہم ٹاپک اے ایندے اتے مزید پیش رفت تھیسی اساں ایندے اتے اگوں تے وی ہلیسوں تے پی ٹی آئی دا جیڑھا معاملہ اے او وی حالی جاری اے تے اسمبلی دا اجلاس وی جاری اے کل دی بیٹھک اچ مزید حال حویلا کریسوں اج سنگت کنیں اجازت گھندے ہیں۔ آخر تے ایہا ارداس ہے دوستیں کنیں کہ ساری ایں بیٹھک کوں تساں شیئر کرنڑے کمنٹ کرنڑے تہاڈے کوئی سوالات ہن تہاڈے مسائل ہن معاملات ہن تساں سارے نال سانجھے کرنڑ چاہندے ہو تساں چاہندے ہو کہ اساں اپنڑے پلیٹ فارم توں تہاڈی گال اگوں تے ودھاؤں تے تساں ساکوں لکھ بھیجو تے اساں تہاڈی گال وی شامل کریسوں تے سارے جیہڑا اے پروگرام ہے بیٹھا کے ایک دوسرے ساتھ شیئر بھی کرنے تے لائک بھی کرنے اگر یوٹیوب تے ڈیدے بیٹھے ہو اگر تو ٹویٹر تے ڈیدے بیٹھے ہو ایکس تے ڈیدے بیٹھے ہو تے کو ری پوسٹ کر چھوڑو کمنٹ کر چھوڑو تے اگر تو سائیں کو یوٹیوب تے ڈیدے بیٹھے ہو اتھا بھی کمنٹ کر سکتے ہو میں
جی ایک تھوڑا جی ایشو دو تے میں ادا کہ دیکھو یہ سارے خطے دا علاقے دا ساری یونیورسٹی دا ایشو ہے نا تو ریپورٹ کو پروگرام میں چلو